all this um, uh, baby factory baby factory now don become business for nigeria now people go dey pretend say dem get belle but dem no get belle when time come reach like nine months reach to go born dem go carry waka enter hospital hmm. go carry person pikin wey no be dem pikin uh, comot for inside the hospital confession of human trafficker all those baby factory uh, make una see am.

Woman see me as I dey suffer, him tell me connect me for this thing sef. That's why I take Which woman connect you? that aunty Chichi. Auntie Chi- anyway anyway anyway anyway eh, i no go fit play all the video finish basically wetin dem dey talk on top the matter now na say so dem dey say women dey claim cryptic pregnancy and dem dey buy dem go buy and dey sell children now dem say girls na boy na two point five million abi na girls na two point i no know but the prices dey different boys dey more expensive than than girls so na wetin dey go on now this woman one wey wey i dey play the video now na woman wey e be say um, uh, uh, uh, they arrest the woman on top this baby factory thing and then she begin confess all the things wey e be say she range take dey do e get one short one to make i play that short one.

Born for dem before. For the first set. First set, I don't know. Okay. anyway eh, una don hear am if una fit understand am na so e be because different things dey go on for this world now i just say make i talk that part before we go into the main thing wey carry us enter our backyard for today this matter of selling children not be everybody when e be say you say carry pikin na dem to throw born that pikin some na buy dem buy pikin and some nurses wey dey hospital hold check dem doctors na dem dey do this business codedly codedly codedly dey sell people children you go go hospital you go carry belle for nine months go hospital go born they go come outside come tell you say either your pikin ah, don die or one thing or the other meanwhile they don sell your pikin give another person wey get money see people then they get waiting list wetin you dey talk they dey get waiting list for this burning but for this selling of children they dey get waiting list waiting list yes just as jam just as jam Oh, you go popo. see person go dey wait for, I, I i i just no wan call the the person wey send me this thing i go ask approval before i call they dey get waiting list There- some people go dey wait for list for like two years yes some go pay as high as seven million ten million dey wait for pikin you go say ah the person don get belle o oya oya u go dey wait

Now girls for them slim girls now wey you know say wetin dey reign for girls now for social media now na thick babes. Mm. Person wey get bum bum wey im body thick well well. You know wetin girls dey do now to get thick? Dem go carry belle at four months or five months five months then go abort the pikin so oh. that dem go add weight. the pain call the pain wey dey go through they don't care. yeah. I just dey hear this oh, one. Oh, you just dey hear am? Hey! Sit down there. Lekwanụ m ife Na wetin dey go on now? Na wetin girls dey do now? Mm. Dem go carry belle now because they wan add better weight. Add weight for the you know say the test when you get belle uh, eh. you go add weight for breast you go add weight for hip hip go come out mm. so then they carry belle now at four months or five months no dey exceed five months then go abort the pikin. Mm. e no make sense so i no know the kind wickedness wey dey go on for the world now hmm. sometimes eh, i go sit down dey think am say whether na to run comot for this earth na im remain because i don i know na to run go mass or because the wickedness no to e maybe na another earth dey e don too much e don too much now wetin una no understand on top this matter na say look na very huge business na im this thing be when i mean huge business very very huge business na e be now the the information wey e be say me i get on top this video wey dey play now this woman one of the major thing wey e be say she she dey do her own ring na to collect the children then immediately the person born they go just carry the pikin sharp sharp throway am give the person when e be say dey buy the pikin na the ones wey dey dey sell give people wey dey outside nigeria those ones na like you know ten million from seven million upward hmm. na dey dey sell children wey dey wey dem go sell wey dem go export wey dem go hmm. export uh-huh. so uh, na na export dey dey export their own then local one dey dey do local na that local one na be two point five million the ones wey dey do for inside nigeria here na im be two point five million oga nedi please women don't even go to eh, don't even go labour room go don go alone to labour room some someone should always be at the door or if you are told the child die please ask for the body meg from aja uh, na im talk this one so this one talk say um, uh, may god help ttc mothers o dey go through a lot just to get a child all these so-called doctors and midwives

Since the how many this month o, I don't know this uh, our backyard ụjọ na-ajọzikwa m. Hey, I don call sense I go dey fear my ear go dey do wini wini wini. Hey, see Gee. eh oga Nedu, yes e get one girl wey me I know, the girl dey Port Harcourt. yes Na school im go o, somebody come come say e see am say e get belle eh. so now we dey hear say the girl don born yes say na this born pikin sef na she dey do for there na student o oh. wow student if he born pikin he go sell am he go guy he go carry money if he dey come lagos the girl still dey o oh. i know the girl i dey see am every day if you see am hmm. you sef go say ah ah this girl abi na abroad from dey come mm. because e dey sell the pikin dey collect money you see when i want to have my third child great yes my husband no dey around mm. my husband call one of him brother he say follow my wife go hospital i no dey o make you stay there when he born finish make you see how dem go do the pikin but me i no understand yes. i see the young lady i never get sense yes so when the, that the brother come i born everything he dey there even sef i come dey vex i say which one be this brother own sef mm. for me i no understand when my husband come come tell am say ah, why you tell this uh, brother fabian make he follow me go hospital do this one do this one yes. he come say my wife you no go understand make dem no carry another person pikin give me i no dey there. wow. so na when i come dey see all this thing wey dey happen now i come dey say ah this thing so e don tey wey e don dey happen we dey watch am for telly now we dey see many women wey dey gather girls dem go give dem belle dem go dey born with different different men different boys go dey give dem belle dem go dey born dem go dey carry the pikin so i just pray make god help us like you talk many women dey with pikin wey no be their own. hey thank you joe anyway e get one person wey e be say one call now hmm. wey say plenty of impatience dey carry pikin wey dem buy.

This matter, as I dey tell you so, the area as a person na Okota here they dey do am. Okota. Okota, Peggy. Then they do am. These people then get hospi- affiliation with hospitals, government hospitals, loot,

That's the only valid thing. church wey suppose dey help dey make am worse Worse. every day so some of una go need understand when i dey against church sometimes una go dey see am small small no be everything wey i know again about church i fit talk i no fit i wan make una use una eye dey see am una sef they say loot they according to wetin she talk say loot dey involved hmm? according to wetin she talk say police dey involved according to wetin she talk different people dey involved who you wan come run go meet for help hmm. so now anybody wey wan born now you no dey safe again you no dey you're not

and you see what if this woman now come die from that fibroid where e dey wait for pikin pikin the woman know say no be belle she carry the husband abi abi she she no know according to the story she no no know it's like e be like say she no He- know she no know she no know the other woman wey dey contract the arrangement say she carry belle she carry belle so she was waiting on the she Lord. was waiting

gloria talk to us biko Eh, Nedu, Mm. it's too much. Hmm. No be say na now I start, but na only God will help us. Thank God things dey come out now. yes You see for Aba, Hmm. small, eh, those small, small girls, if they get belle, Hmm. they will carry them keep for hospital, taking care of them. Person wey go buy am, they already dey down. dem dey get person wey go buy list am person wey go buy am fit dey this lagos dey sell the money take care of that child till many that day that lady born they will collect it Hmm. come back to lagos i know that one clear i know the person years back

belle go dey big body go dey change that one na my friend i say na na- that lady nearly die Wow. na for her room like this she dey blood because i dey give am mouth i go tell say what is your problem this thing no dey come out e never reach to born Hmm. e say i get bad mouth which kind uh, friend i be as i dey tell you wetin i dey see when the thing happen na later she come call me say ha glo no i god dey help am o

make you kuma know say you no get you no get and that time she dey no dey believe o he say if you come there all the way from inside lagos to M- badagry muwo let the mama dey there dey give them that medicine eh they put am for pot they say they come they collect even young girls go say they they dey wash eh, they dey uh, drink for uh, make dem no get this i say why can young girls go dey drink all this herbal thing wey you never marry Mm-hmm.

e get one lady wey do am for their compound say say she dem know say before she travel say she no get belle as she just travel three weeks later e don come back say e don carry be- e don born pikin. Eh? na so dem dey take born pikin like that. so the, my question na say abeg make una no vex wetin be the different from adopting pe why not go through the process of Of adopting, adopting. children Exactly. why why why e be say na nigeria una go dey here dey thief thief pikin why for obodo oyibo adopting a pikin na small thing e no dey take anything sharp sharp e don go e don adopt e don comot. Hmm. unnecessary evil. Eh? this one say oga nedu my classmate esther took up took took up as a normal lifestyle she gets pregnant and sell the baby as soon as she gives birth according to her e dey help people wey no fit born.

They do. I dey inside my motor like this. I don't fit enter inside office since like I they do. I don't wait. If church can invoke and then go they say, oh, that our pastor very nice. man." yes Eh. No say na him help that woman get pikin. You understand? Police involved for this kind of act. They, they do where we dey.

Hmm. Are you getting what I'm saying? Mm. Nedu, I have this I have somebody like this in my own compound in New York. Mama Daniel, na na her work. Everybody know. na her work to dey Carry belle, you, you go see belle koro koro koro koro koro. You don before nine months, you don escape. You don go born, sell am, come back. But if you see her now, e be- now as I dey hear, o, e be- the the thing be like tough ride. E dey suffer am now. So then Why? she even dey fight, then they hold her money. You get one money wey go fight, say they want money. Woman say, "What you sell for me? Make I disgrace you now. Not be giving you sell. Jesus. Two hundred and fifty k. two hundred and fifty thousand for pikin wey you carry. Hey. That is why you see some of these people when they get old, they go come they say, "My pikin, help me, help me." I know they give you because I don't know how it takes to live your life. I know they give you because something they make them suffer today. Yeah. One woman they work out for sleep, they make money. Mama,

this woman born pikin and she be hausa woman just she just dey for one corner there yes na one girl just carry a day old baby from east o come carry am come drop this man say madam i dey come abeg make i buy something for that place this girl see am we no see am again

He come carry the pikin come come Delta State. Come drop am. Come drop am there. Come tell madam say I dey come make I go go take buy something. Yes. Na so the girl run no see am again for one good year. This woman begin to nurse pikin. And he get him own pikin for how he dey breastfeed o. Na him we no see am for one year na the woman come travel.

you see eh the question wey i wan ask this um, uh, this baby factory when e be say everybody everybody wey you fit wan run to for help dey involved for the matter who go come help who for this matter. e know say as e come be like say goment don e understand na police na so me i even dey think say maybe we go just run go church for help na the church wey but to wan now oga dey do bless This my one say, household. Good morning, Oganedu. This thing happened to my wife. Uh, deliver a baby girl. The nurse exchanged my baby, and my wife fight the nurse and went to another hospital to do DNS test, DNA test, and bring back the report.

hey! This one say good morning wazobia this topic eh, i wan chook mouth when i dey school for owerri i know one place wey dem dey do the thing for their girls dey go there dem go still bring one man to pregnate dem and after dem go sell am the girls dey stay there na church get am.

Eh. so na church na im get the apartment. good morning oga nedo and tombo and aunty tohun when i dey small e get one of my aunty wey no born for long time small time she travel go aba go carry twins come back as a child i no understand am na now you understand am. hey jesus hey! you need to look out for those twins mm, this one talk say good morning oganedu the word uh, the word wey njideka talk na true i know one pastor and im wife uh, na redeem church dem dey go for the four children wey dem get na from port harcourt dem buy am i know dem no be say na dem say emma this one na from agbara estate the husband and wife na pastor for redeem church dem dey okukumaiku side una dey hear am so pastor and him wife una dey hear am dem get four children meanwhile the four children na port harcourt dem go buy the children dem go dey buy oh

hey fosa oga nedu good morning my uncle wife say she adopt pikin there is no evidence that the baby was legally adopted now she and her husband don die nobody to take care of the pikin wey she go carry from god knows where even for the pikin birth certificate na her signature dey there as the midwife signature meanwhile she is not a midwife. Hey, hey. Birth certificate don turn to family issuance. Hey. People wey dem dey sell children from hospital, midwives, doctors, pastors wey dey get baby factory. We are talking about baby factory here. Yeah. we talk say if you no fit do go adopt pikin take the normal step to adopt children simple simple

oga lady wetin be the difference between adoption and buying baby labista from adoption na make you go motherless babies homes go take see the children wey dey for that place the right process the right process mm. if you wan adopt pikin carry waka go motherless babies home the one wey dey for ikorodu different ones dey there are lots of children lot of children dey there dem go tell you the process to take you go fill the forms do everything wey you suppose do as a normal human being then dem go give you the pikin the pikin go begin answer your name you go begin train the pikin now buying a baby na you go you go you go go hospital go pay doctor pay nurse person go born pikin dem go tell am say the pikin don die Yeah. carry the pikin come give you wey dey for house make you dey happy say you don born pikin and how dem dey do am dem some of the women wey dem dey do dem go uh, uh, dem, some women sef wey dey wey dey dey give the pikin some of them no dey know dem no dey know say eh, no be dem pikin women go cry say dem no get dem no fit born pikin dem no fit born pikin dem go tell you say okay ah tombo carry your girlfriend go emesu ulere or go here dem dey dem dey specialize in giving people children Dem know how go to touch dem know belle. how to touch you wey pikin go come you now go come go there when you reach there dem go tell you say the money wey you go pay say na ten million you go pay ten million dem go give your wife injection wey go make am feel like say she get belle na dem dey call cryptic pregnancy hmm. belle go dey grow all the hormones wey normal normal normal normal belle thing you go dey happen you some of them no dey know but some dey know then na dem na you only dem go dey only one nurse go dey attend to you one doctor go dey attend to you when time don reach as if say you wan pump pikin dem go do you wetin e be say you go pass out you go don pass out for your mind now you go think say true true you wan born pikin you no know say na another person pikin dem carry come give you belle pikin no dey your belle at all at all that is the difference now the question wey we go ask ourselves na say wetin be the reason when e be say for other part of the world you go for america you go france you go london yeah, Brit- you go britain you go every part of the world adoption na normal thing You go hardly hear this matter of say baby factory something dey dey thief pikin. You go hardly hear am. Why? Because na society wey wey people sense still dey house. Some things wey e be say dem dey do there na things wey e be say normal human being suppose do. No be us for Africa, no be us for this Nigeria wey we dey. The wickedness wey dey for Nigeria na im go make other woman because shame now no dey make people fit enter go adopt pikin.

Eh. na our wickedness na dey make people no dey fit come outside go talk say true true dey adopt pikin na wickedness na dey also make people do this bad thing of going to thief another person pikin for hospital telling the person say im pikin don die meanwhile im pikin still dey alive for another person house answering another person name. Mm. na wickedness of families wey your mother go tell you oh i want to carry my grandchild oh don bring another man's baby into our house Eh, wickedness of families as well na wickedness of churches and some human beings wey dey call themselves pastors wey go open their mouth talk say you will carry your own child you will receive it And it is- meanwhile you know you meanwhile know you know even the ones wey dey say they go look for the boy pikin ex eh, eh. boy pikin but child na child even you man most of una wey dey hear me now you go tell your wife say na only girl girl dey born make e born boy for you if you no born boy for you you go marry another wife make e born boy for you. Uh, uh, the pressure too much now. why your wife no go go do the cryptic pregnancy make e for collect boy uh, so that e go stay for the family why e no go do am like that. why. meanwhile meanwhile na the man fault o. Oh. meanwhile na the man fault. you no know na so one man do oh you are giving me girl girl he get ten girls now from two different women. Hmm. ten five five na so dem take. if you get girl hmm. for body you get girl for body you no get wetin you wan do. no, no be you be god. no be you be god god decide to do am the way e be. Hmm. abeg abeg one of the ways to stop this child baby factory this baby factory thing you wey dey hear me you wey dey hear us for here we use god take beg you make you stop to dey insult people wey never born pikin not good make we no dey criminalize make we no dey make am look like dirty thing when person carry waka go adopt pikin go for bodo oyibo e get some families dem no born but dem adopt pikin even the one we born. even the one we born they adopt. see they adopt. Hmm. angelina jolie she not born. Mm. how many children she adopt. Hmm. eh. make we stop this wickedness make we stop am. the stigmatization e too much. e too much. na una the una society una una follow all of una go call now dey talk say oh he's wicked he's yeah. evil but you follow dey cause am. you dey part. you are part of the uh, problem. and and some mothers dey even tell their children say eh leave junior